Mae'r tymor twristiaeth wedi cychwyn ac i nifer o fusnesau mewn ardaloedd fel Sir Benfro, dyma uchafbwynt y flwyddyn. Mae'n sicr yn adeg prysur i Cracken Hill ger Hwlffordd, fferm laeth weithredol sydd hefyd yn barc antur. Mae'r teulu Lewis yn ffermio 370 erw yma ar ei fferm deuluol. Ugain mlynedd yn ôl, fe wnaethon nhw benderfynu i mynd mewn i'r diwydiant twristiaeth, gan ddechrau Parc Antur. Mae'r dair chwaer, Heather, Poppy a Josie yn gweithio gyda'u rhieni Don a Richard, ac yn aml mae Daisy a chwaer hynaf a'r partneriaid ynghlwm wrth y gwaith hefyd. Mae blodyn ti yw gŵr Josie, a mae yna lot yn mynd mlaen yma, yn does e? O oes, rhwng y ffarm a'r parc fan hyn, mae... mae'n all go fel petai. Be sydd yma i gyd? Cwningod, mae llo bach, moch, o mae da chi y castell ma fan hyn ble mae plant yn rhedeg rownd a digon o bouncy castles i gael ma fi'n credu y thing gorau sy'n anw mlaen yw just y bales du mae plant jyst yn rhedeg rownd joio pethau syml rili. Mae'n gyfle hefyd mae'n siŵr i addysgu pobl am fwyd a ffermio. Ydi, na, mae'n neis i ni gweld ble mae'r bwyd yn dod o. Heather sy'n gyfrifol am redeg y busnes Parc Antur erbyn hyn. Ar gyfer Taledd, mae 'na 20,000 o ymwelwyr yn dod yn flynyddol, gyda holl aelodau'r teulu yn helpu pan fo'r angen. Mae Dad

Sut felly mae'r ddau fusnes yn cyd-redeg? Faint o wartheg sydd yma i gyd? Mae tipyn i weld yn y car 'ma. Oes, mae'n dipyn i gael 'ma, mae 'da ni 210 'ma nawr. Ni'n sioeau wedyn yn yym mis Hydref a wedyn yn y gwanwyn wedyn, so d- mae'n dou floc so mae lot yn rhwyddach fel wedyn fydde. A chi wedi rhoi parlwr godro newydd sbon i mewn yn ddiweddar. Ydyn. Mae hwnna wedi bod yn boblogaidd iawn dwi'n clywed. Ydy, mae, wel, mae wedi bod yn, mae wedi newid bywydau, enwedig y merched. Yym. Mae'r paralel o dwywaith y seis, where then 12 of 24, now mae'n 24 48, so mae dwywaith o, o dda yn gallu mynd mewn, mewn un, mewn un rhes, so mae'n pethau lot yn gloiach. Faint amser oedd arfer cymryd i chi odro? Wedd e falle y gyfartaledd o tair, pedwar awr, mae e nawr, mae godro i hunan falle awr, awr a chwarter. Hanner yr amser? Hanner, hanner yr amser, mae lot yn well. A chi 'di roi ffenest wylio go'r Brennig mewn hefyd yr un pryd? Odyn, wel, ni 'di cymryd o- yy y t- cyfle i cael y pobl mewn os ma' nhw moyn a dod i wylio y da yn cael ei godro. Beth yw'r adborth chi 'di cael oddi wrth yr ymwelwyr? O, mae'r adborth wedi bod yn wych. Maen nhw'n jyst mor hapus i weld Da, so nhw, so nhw'n gweld dim byd fel hyn o blaen. Um, a maen nhw jyst yn sioc i weld faint mor hapus a faint mor iach mae'r da yn edrych. A mae'n neis jyst i dod dros a neges ein po, eh, positif ynglyn â ffarmo, achos mae lot o, lot o pres negyddol i gael mas na. So mae'n neis jyst i gallu portray uh, newyddion positif. Mae plant bach, maen nhw'n neis i weld, maen nhw mor excited i ddim mewn i weld Fel y dudalen cael ei odro, ond mae mae sawl cwestiwn digon tricky gyda rhai o'r oedolion henach i ofyn, ond um, na, mae wastad rhywun ar y ger law i, um, i ateb i cwestiynau nhw. Beth felly yw'r cynlluniau nesaf i fferm Clackan Hill? Thinking back, it was probably nuts. Uh, but at the time, we just thought it was the right thing to do. We had a good spot on the side of the A40. Farming at the time had uh, just uh, had all the quotas and everything, so expansion was difficult.

Ond mae'r bois i gyd wedi cael croeso mewn i'r teulu 'ma. I gyn y mae pawb yn helpu mas. Mae pob un mae pedwar ferch yma pedwar bois hefyd mae gyd yn botsiar mewn a helpu pan mae isie a na beth sy'n neud y teulu yma yn fel sbesial rili bod pawb yn gallu helpu gily.